Joan Baudou es nascut a Crespí, dins l'Aveyron, lo 11 de decembre de 1920 e es mòrt Lo 24 de febrier de 1975 en Algeria. Joan Modou es un escrivan, un mèstre e un poète occità que a escrit totas sas òbras dins sa lenga maternala qu'es l'occità. En 2010, son ostal natal a Crespí es estat reabilitat e se fa Ostal Joan Modou. Es sus la talbèra qu'es la libertat. La mòrt que t'espèra, garda la vertat. Cal segre l'orièra, lo crus del balat. Grana la misèra quand florís lo blat. Es sus la talbèra qu'es la libertat. Per passar l'enquisa, te rebires pas. Dota-nous de bisa, pren-lo ben sur nas. Un pèira lisa, la ben qu'es al ras. Ont lo sèrp anisa,

La mia val pas gaire un espèst de fèl. Quin aucèl becaire nos picarà l'uèlh? Fraire contra fraire, tiram lo cotèl. E sus la talbèra qu'es la libertat, dorièra en orièra pòrta la vertat, la vida t'espèra de cròs embalat, bolís la misèria qu'an grana lo blat. Es sus la talbèra qu'es la libertat. Aquel poèma es vòstre? Es meu.

E es un poèm compausat de 25 bèrses, despartit en 5 estròfas de 5 bèrses cadun. E del còp, aquò ben o fa pausar una question, mas cossí Joan Boudou, mercés a l'occitan, aquesta lenga de la marginalitat, pòt nos montrar l'importància de la talbèra? Del còp, dins un primièr temps, anem veser çò qu'es la talbèra. Puèi an embés e l'importància de la libertat e de la vertat dins la talbèra. Puèi acabarem sus la plaça de la mòrt e de la misèria per montrar qu'es pas fòrça lenc de la talbèra tanben. Dins aquel poèma, Boudou revendic l'importància de l'atalbèra. L'atalbèra es una metafòra manlevada al monde agricòl. Es la broa del camp ont pas res es semenat e pas res creis, fòra çò que resista a las ròdas del tractor. L'atalbèra es un lòc ont las balhas son preservadas dins la marginalitat, que siágon politico, social o sexual. La marginalitat es pla sovent ligada a la a la literatura occitana. Es dins la talbèra que trapam la libertat e la e la bertat. Dins aquel poèm lo mot libertat es utilizat quatre còps dins. dins la primièra e la darrièra estròfa del poèm. La granda diferéncia es que la mòrt al bèrs 2 deven la vida al bèrs 23. Aquestas estròfas encadran lo poèma e marcan una progression de la debut a la fi del poèma. Comprenem qu'un còp que lo camí es trapat, sèm liure e sabèm la vertat. A la debuta del poèma es la mòrt que nos espèra e a la fi es la vida e la bertat que nos espèra dins la talbèra. Doncas, en mai d'aquò, montra qu'es complicat d'arribar en aquesta talbèra qu'aurò ditz, per passar l'encisa te revières pas. Utiliza encara un còp una metafòra ambe la dificultat d'escarlimpar una montanha e en mai se nos reviram, Totis nòstres esfòrces seràn gastats. Se arribos a pujar aquesta montanha, segon Godó, podètz capitar a tocar lo celèst. Es aquí que seràs lo vertadier tu e que podràs èsser liure. Doncas, la talbèra es la libertat, la vertat, mas i a tanben doncas la mòrt e la misèria que son pas lunh. Dins la primièra estròfa, vèrs. 4, i a una antitèsi entre la misèria e Floris. Doncas vesèm que la Table Bèro es vertadièrament entre, en fait, la vida e la mòrt. Dins la cinquèn no coblo lo primier vèrs fraire contra fraire tiram lo cotèl, eh, comprenem que la marginalitat implica, eh, implica sacrifici, mas cal far atencion a pas, eh, sacrifiar lo mai important per tu, nimai, eh, çò que fa de tu ton, ton umanitat. Per poder tocar ta tòca finala, te caldrà obligatòriament far sacrificis. Dins aquel còble besèm la desunion entre los dos fraires que, e besèm tanben que la balor de l'un es pas mai importanta que la de l'autre. Doncos, dins la citacion, enfant de taille maire que bal la tiò pel, la miò bal pas gaire, comprenem que siòs ton pròpri adversari, en fait, que per èsser liure te servís pas a re de sacrificar ton fraire o qualqu'un d'autre. Ton camin per poder arribar doncos a èsser liure es de t'afrontar tu, tu meteis, que s'afrontos ton, Parier podràs pas èsser liures, liure, e doncas es sonque tu contra tu. Siás ton pròpri adversari, per te transmudar, sacrificar l'autre, es pas quicòm que te permetrà d'èsser liure. E fin final, lo poèma La Talbèra nos montra que es ela que nos mena a la libertat e a la vertat. Mas per aver tot aquò cal trapar lo camí e lo traversar. E Joan Boudou a una vision fòrça negativa de la societat. Pensa que la societat empacha los òmes d'èsser els meteis e pensa que lor Peth çò de la libertat e lor mantís, e del còp se seguissèm la bisut de l'autor, caldrió ensajar d'aténher la marginalitat.